ki twon dwoni mo ma omoo calo dwan ogwang bwura nyo bwura ogwang ma opong i lum dwoni mo ma jaye omoro weng ni ibino ilok keda kong koto kit laco mani bene ma boko lok ki dako calo anyek geni ni anyek Rita ki Tara Aa, gitaro balo nyodone man ya. Onywalo ming keken, kom ming me ada. Gitara onywalo ming nono ka in latin pa gitara. Tu ginywalo mere laming mo ogwang mo mere ma lamat jai mo ma konye peke. Ni i lok American Slang bota, leb munu slang mo ma irabo araba mere ma ibedo ka pwonyone ki i kin umat jai luwoti ni ibino iloko i kom Daniel Soka. Adi bad news. You cannot handle me. You cannot handle me, you woman. I am bad news. Peny kong malai luwoti mogo ma gutemme.

ni ah ma reporting ni ibwora kong mono ngat ma ibworo mono bedo calo an kong ngat ma ibworo kong bedo calo an ogek mogo ogek mo ma iye oleng calo i atye atye i atye atye Tiki acweli mukene be pe gingeyo atir atir obedo ngo. Atir atir pole wan acweli ma watye peno acweli ki kome ni aye ma wadongo kom i peno acweli ki kome i gang acweli kome ene wan angeyo atir atir. Atir atir obedo lee mo ma pe nywal pe pe pe nywal ki dude teka iye odongo ma oyac maber omito tyere atyera iye otye obub. Ka latin katti, en bene dong agikine enu, kwone bene dong enu. Eh? Ma dong ka oye odongo maber, iye lengo maber ma nongo tere weng onyuli woko. Ka tye ibu, obedo insects mo macal ka biling, acwali mukene ma odongo i kom acwali kikome, gingeyo atir atir obedo ngo. En rita ki taro me nen mere atir atir kikome tuk inen dok atir atir ma ngwinye weng odungo woko ngwinye weng odungo woko calo atir atir ma myero omwoc ni dako ni bene wak kong in ni wak ibota cura ni peke calo cura pa okono. Dako ngo ma cura ne pe aye cura pe okono an abedo kwede gin marac loyo bene en aye dong teri dyako an gin calo in ni acwali kong kwede wan macalo lutino acwali pe wamito gin ma tero dyak ya wan acwali pe wamito gin ma tero dyak wamito dako ma nongo tero two maber ma tero nwang ma tero tye o ma nwang maber. Calo okono, i Acholi wan Acholi wamaro gin ma nwang. Ka gwanna ber myero obed gwanna ma nwang. Ka okono nyo labwol myero obed ma nwangnge bene. Wan Acholi wamaro gin ma nwangnge. Gin wamaki ni kwik kwik kwik kwik. Man in mo ma teri dyak mata ni in iwakke bota, in pe itwero wakke bot bad news. Kong inenna anena keken. Nen, an anena keken kodi pa lyeci kikome i kodi pu dya mudongo lamal, wod pa Adong kikome, wod pa Adong Grace kinywalo ki ber ducu, ber ma lapone pe cimme. An awaco ni an abedo ki mon ma tye competent, pe mon ata ata eni ca wun eni ma tewu Odyak te wumol pii-ni. Wan actually pe wamyero mon ma tegi mol piya. Wamyero mon ma tegi ocwiny maber. Iwinyo we? Rita ki Tara, Anyek, ni wak i bota. Ini wak i bota. Adi bad news. Ara wai ni winyo okwanyo cetao, ocero kere oba malo con. I fear no man. And an adworo Lubanga kiken. Laming mo ma ngwinye dyak pe twero wakke bota ya? Pe twero kelo wiye bota ki dwane mo? Kong kon kit laco mani kong dako ma giboko lok kong i ngete i wi kabuto maber omyero obed dako ma dwane tye maliyo maber ca dwan aluru. Dako ma dwane tye maliw maber calo gin ma kionyo moo aya iye. Man in neni dwani bedo calo dwan ogwang bwora ma opo i lum bino dong ka scaring bwora luwote ma odong gang. Dwan me ogwang bwora eni in pe itwero buto ki an.

Lweny is one of my best subject. Tong tye i koma it is genetical. En oweko ka dong iyelo an mega can ibedo bino automatic. Gin maboco nongo atimo lwaki destruction mo ma pe ibimaro. Ikok Teke in pe amiyi ni wang cawa adi? Wang cawa pyeraryo wiye angwen keken? Rita ki tara ka pe ibino ikwayo kica i social media nyo bota ci you expect bad news, expect wild fire if you don't know, expect wild fire.

Leb mot eni bene dwong boti when I talk to when I say derive it's a big English for you pien wun pe wuye cito i gang kwan kom ma wutye wubino wa con i America wunongo ni wukemme ki mato jayi ki mero ki kwo mere i te myel caweng ni gang star in ingeyo gang star kong gin mubedo. Gangsta obedo lakwo, layak, gin ma timme rac. Ema dong in bene ilwonge. Te iwinyo ngat lwongo nying me gangsta i kome nge it's an illiterate, uninformed person. Laming mo ma pe okwano. Kwiya piny aye oromo wiye. Okwiya piny oromo wiye. Kwici kwici kwici kwici kwici. Co Rita ki tara anyek gwokke ki an ka ibedo gwokke ki an ka ipyem aromo weko ileko an aleka keken jwi pi dwe acel igak ka leko an in pe ingeya. An gangi gin ma gilwongo ni bad news. Bad news means a lot of things. Teke iyelo. Teke dong in iyelo. Ni in kitar Rita kitar eni ma teri bedo pii keken calo